Dun di jammimli bil-qastan u l-tuffi niexef. Jina Nil, u għal darbohra waqt il-kampanja ġemma ħankun qed ngħinkom biex tagħmlu ikla tajba, ovvjament għal kull okkażjoni. M'hemmx għalfejn ħafna fiq żejda, kull ma trid tipprepara sew. U hekk ħanagħmel jien llum, ħanfehmkom eżatt x'għandi bżonn. Id-dundjan, ovvjament qed nuża s-sider. Salzett tal-kolazzjon, qassan, salvja, tuffieħ imnixxef, bacon taż-żaqq imqatta' rqiq u l-cranberry sauce. Ħa nibdew dir-riċetta faċli mmens billi naqbad ta' salzett, nuża sikkina rqiqa u ħa nagħtih daqqa kull wieħed biex Ġo kontenitur ħa noħroġ il-laħam tiegħu. Tissu toqgħodu tafsu mit-truf, però jtikom kedda jekk tagħmlu dil-qata żgħira bħal met nagħmel hawn, tagħmlu l-ħajja tagħkom ħafna iktar faċli. La darba naqilgħu il-laħam tat-salzjat kollu, immiss li nqattgħu t-tieni ingredjent. U darba huwa it-tuffieħ niexef. Ħanqatta' t-tuffieħ irqiq kemm jista' jkun. Ħanqatta' wkoll il-qastan. Il-qastan xarrabtu minn ġurnata qabel. Umbagħad għallejtu ftit biex jirtab. Nżid il-qastan u l-aħħar ingredient huwa is-salvja. Għaniħu l-weraq, jien issuġġerilkom li tafġu il-ħwawar bl-mod u tqattaw irqiq. Hekk ikolkom kontroll tal-ħwawar aħjar. Meta tħallih mifrux tispiċċa tiġri warah bis-sikkina. Nħawwad kollox sew. Dit tip ta' taħlita trid tħawwadha daqsxejn paċenzja u tara li tħawwadha sew. Taqbdux li tfawha ġo food processor u ddawruha, illi xan kella ma jibqgħux il-biċċiet sbieħ imdaqsim dak il-mod. Ħankun qed nuża dat tip ta' silver foil. Importanti li meta tużawha Dejjem ħallu n-naħa li tleqq fuq ġewwa u n-naħa l-matta fuq barra. In-naħa l-matta hija n-naħa li tixbet is-sħana u aħna hekk irridu, nixbdu s-sħana biex isirilna d-dundjan. Ħa nibda billi nqiegħed il-bacon taż-żaqq waħda ħdejn l-oħra. Fuqu ħa nifrex id-dundjan li xtrajtu mqatta' irqiq lest. Issa jmiss it-taħlita. Ja nagħmluha fin-nofs. Iddeċiedu kemm tridu intkom tagħmluha ħoxna, tux tagħmluha rqiqa, biss tagħmluha ħoxna bil-mod kif qed nagħmel jien. Ħanibda billi ndawwar id-dundjan fuq barra. Jekk innutajtu, it-taħlita la tajta tqiq, la tajta bajt, u laqas sajta xi breadcrumbs, għaliex it-taħlita hija lesta tajba kif inhi. Xi ħaġa nsuġġerilkom huwa li ma tagħmilx it-tarf tad-dundjan mat-tarf tal-bacon. Għalhekk, dawwartu b'dal-mod, u mbagħad indawwar il-bacon dal-mod. Issa jonqos biss li nissikka. Importanti li tissikka u l-ġnub sew għalli l-likwidu tiegħu meħroġ. U miegħu ħanżid daqs nofs litru ilma. 180 grad bejn u ieħor 3 kwarti u noħorġuh. Tajjeb, mela ġa ftaħtu minn naħa waħda ħalli nara li sar li sew, issa kull ma jifdal huwa li nkompli naddaf minn naħat l-oħra. Ekku. Niftħuh. Jiena preparaj ftit kontorn għal magħha biex l-istess ħin inserviħ taħta u doħros isbaħ. Il-meraq li għandi hawnhekk għanżid miegħu il-cranberry sauce. Għanħawdu u ħanaqdu ftit fuq in-nar. Palma tilkom jiena unser dal-plat, dan huwa plat adattat ukoll għal min ma jistax jieħu glutajina jew nkella forsi l-ħalib. Pruvaw moħħkom hemm dejjem preparaw bil-għaqal.